Pathian thu i lo ngaithlang u. Chanchin tha lu ka ziak bung li changsawm pasarih atanga changsawm hnih leh pakhat. Tin, zawh nei Isai lehkhabu chu a hnenah an pe a. Tin, lehkhabu zial chu a phelh a, he thu ziakna lai hi a chhiar a. Riangvaite hnenah chanchin tha hril tura mi ruat avangin, Lalpa thlarau chu ka chungah a awm. Ani chuan salte hnena chhuahna thu leh mitdelte hnena mitvar neih lehna thu sawi tur te, tih duh dah tuar te chhuah tir tur te, Lalpa lungawi kum thu sawi tur tein mi tir a ni tih hi. Tin, lehkhabu chu a zial a, rawngbawltu a pe leh a, a thu ta a. Tin, inkhawmna ina mi zawng zawng mit chu a chungah a fu a. Tin, an hnenah, He Pathian thu hi vawiinah hian inhriatah a lo thleng ta, tiin a sawi tan a. Westminster thuinchhangah chuan mihring awm chhan bulpui ber chu Pathian chawimawi leh chatuana amah a lawm reng hi a ni tih kan hmu a. Pathian biak, Pathian chawimawi hi mihringte tihtheih sang ber Mihring kan nih chhan bulpui ber a ni. Chutiang chuan vawiina kan thupui atan Pathian biak tih a ni anga sawi tur tam tak a awm thei awm e. Tun tumah chuan zawng neite zirtirna atangin dik leh fel taka Pathian biak chungchang tawitea sawi kan tum dawn a ni. Zawng nei han tih hian. Thil lo thleng tur te hrilh lawk a, lo sawi lawk tu emaw kan ti ber thin a. Mahse, zawl nei chu Pathian ai aw a mite hnena Pathian thu puangtu Lalpan a ti tia Pathianin a tirhna hmun apianga huaisen taka Pathian thu leh a duh dan tih lan kha zawl nei rawngbâwl hna a nia. Thuthlung hluiah pawh zawl neite khan an sakhaw biak dante na tak takin an sawi sel thin a. Ram rawlreltu lalte hial pawh an hmachhawn a, Pathian duh dan an puan khum piap piap thin a ni tih kan hre thei a ni. Zawlneite thuchah Laimu zingah khan dikna leh felna tihte kan hmu fo va, heng hi Pathian leh Israel mite inkarah Pathian thuthlung chungchang sawifiah nana hman thin a ni a. Israel miten Pathian nena an inkara, an vengte nena an inkara an nun dan tur sawina a ni. Engtin nge Pathian hmaa an nuna? Dik leh fel taka nun a ni. Engtin nge an vengte nena an inlaichinnaa an nuna? Dikna leh felnain an nung thin ang. Chung chu Lalpa duhzawng Pathian biak dan chu a ni. Amosa bunga chang sawmhnih leh pakhat tanga sawmhnih leh pali thuah chuan, In kûtte hi ka huain ka hmu sit a, in inkhawmpuih ur sunah te chuan ka lawm hek lo vang. A ni, in haral thil hlan leh in buh hlan min hlan mah ula ka pawm lo vang. In ran thau rem hlan te pawh ka ngaihsak hek lo vang a. I tingtang rimawi chu ka ngaithla lo vang. Chuvangin ka lakah i hlabengchheng chu la bo rawh. Nimahsela, rorelna dik chu lui angin luang sela, felna chu luipui kang ngai lo angin luang rawh se tih kan hmu a ni. A hmasa hun laiah khan mi hausa leh thil ti thei ten mi rethei te an rap bet a, bukna dik lo hmangin rethei te an rawk a, rethei ten, An hlawh tur dik tak pawh an hmu ngai lova ni. A hmasa hun laia an harsatna leh vawiina kan ramin harsatna a tawh mek te hi a inhnaih hle mai a. Eibar zawnna kan harsat na tam tak pawh hi mi hausa tlem tein hausak belh zel tuma mipui leh ram thau an sawk vang a ni kan ti thei ang. Kan rama mipuite'n ei tur nei lova kan awm laiin Mi hausa tlem te crony capitalist an tih ten kan ram ei bar zawn na, sum dawn na leh politics huang chhungah hian huhang an nei lian em em a, engkim deuh tho hi an thu hnuai a awm a ni kan ti thei ang. Tin, a hmasa hun laia an ngaihdan nial ang chu ei bar zawn na thil thleng, Nitin nuna an chet velna leh Pathian biak hi inzawm lova ngaihna an nei ni mai thei. Tun laiah pawh hian sakhuana tih te, Pathian biak tih te chu biakin chawlh ni tih vel chauha kan tih thin ang a ngaihna a lian hle reng a ni. Nimahsela, Pathian biak leh dikna leh felna ngainat hi a inzawm tlat a. Retheite kan hnehchhia nitin kan nuna dikna leh felna kan hlamchhiah chhung chuan, sakhaw mi nia inngain Pathian biatu thlarau mi tak niin inngai thin mah ila Pathian mithmuhah chuan bengchheng mai kan ni dawn tihna a ni. Mika bungruk changriatah chuan. Lalpana phu che chu eng nge a ni? Dik taka thil tih te, khawngaihna ngainat te, thuhnuai rawlh taka i Pathian nena len dun te hi a ni lawm ni tih kan hmu thei a ni. Zawlnei mikan Pathian biak dan tur thil pawt thum ma sawia dik taka thil tih, khawngaihna ngainat, thuhnuai rawlh taka Pathian nena len dun a ni. Heng te hi Pathian pum tlak, Pathianin a phu tlat, amah biak dan tur chu a ni. Vawiinah hian a hnuhnung pahnih khawngaihna ngainat inngaithlawm taka Pathian nena len dun tih te chauh hi nun chhuahpuia Kristian tha taka inngai kan ni mai thei a. Khawngaihna ngainat inngaithlawm taka Pathian nena len dun tih te hi kan zawm that avanga Pathian duhdana nga amah be thinah kan inngai a ni mai thei e. Mahsela, Pathian pawm tlaka amah kan be dawn tak tak a nih chuan a hmasa bera sawi dik taka thil tih tih pawh hi kan ngainat tel a tul tlat a ni. Hretheite kan khawngaih a, midangte kan hmangaih a, Bible kan chhiar a, kan inkhawm a, fianrialah Pathian pawlin kan tawngtai thin a, Chhung inkhawm te pawh kan nei thin a, thlarau bo te pawh kan vei hle a ni mai thei. Heng te hi kan tih ngei ngei tur thil tha tak Pathian kan pawl dan tur a ni. Nimahsela, ram rorelna kawnga dikna te, khawtlang nun hona dikna hlen chhuah te, dikna tun din a nih theih nana hma lak te pawh hi Pathian biak chhungah hian a tel vek a, hlamchhiah theih a ni reng reng lo. Dik taka thil tih Khawngaihna ngainat, Thuhnuai rawlh taka Pathian nena len dunte hi Pathianin min phut angah Amah biak dan chu a ni. Thuthlung hlui hun lai khan lalte, puithiamte, zawlneite kha hriak thih an ni thin a, Isua pawh kha chutianga hriak thih Messia chu a ni. Thuthlung tara Isua rawngbâwl hna chi thum kan hmuh theih chu zawlnei, puithiam, lal tiin an sawi thin a. Isua kha Lal a nia, Puithiam a nia, Zawl nei a ni. Nimahsela, Isua kha zawl nei pakhat a ni satliah mai lova, thuthlung hluia zawl neite rawngbawlna zawng zawng a hmawr bawkna, a vawr tawp thlenna, a thlen famkimna ni zawk a ni. Petera pakhat a bung khat chang sawmah chuan inchunga khawngaihna lo thleng tur thu hrilh lawktu zawl nei ten Krista thlarau an mahnia awm chuan Krista tuarna tur te leh chu mi hnua ropuina awm tur te chu a hriat lawk tir lai te khan tih kan hmu a. Lal Isua kha he khawvela a lo pian hma hauh khan, He Zawlnei rawngbâwl hna hi a lo thawk daih tawh a, thuthlung hluia Zawlnei te pawh kha ama thlarau, Krista thlarau vin a pawl a, ama chanchin a lo hrilh lawk a ni tih kan hmu a ni. He leia rawnga bâwl laia a thungaithlatu mitui, mipui te pawhin kan zingah Zawlnei ropui tak a lo awm ta a ni. Zawlnei Isua, Galili rama Nazareth khuami chu a ni. Titein Isua nihna kha an sawi bawk thin a ni. Lal Isua khan he laia a rawngbawlna awmzia, a rawngbawlh dan tur a puang chhuak a. Isaiah bung sawmli pahnih chang atanga changkua thu kha rawn la chhuakin nitin a kan chhiar ang khan, Riangvaite hnenah chanchin tha hril tura mi ruat avangin Lalpa thlarau chu ka chungah a awm, tiin a sawi a. Chumi hnuah, he Pathian thu hi vawiinah hian inhriata a lo thleng ta tiin zawl nei te thu kha amah a thleng famkim ta zel tih kan hmu a ni. Chutiang chuan, Isua khan thuthlung hluia zawl nei te rawngbâwl hna kha a famkimin a chhunzawm a. He zawl nei rawngbâwl hna, thuthlung hluia zawl nei te rawngbâwlna, Isua pawhin a chhunzawm. Amah Isua thleng famkim hi vawiina kohhrante pawhin kan rawngbâwl dan tûr, Pathian kan biak dan tûr pawimawh tak a ni. Tûnah pawh kan ramah hian dik taka thil tihawm ṭhin lo vangin a ram pumin kan buai a. Ram rorelnaah dikna in hmun a chang pha lova khawvêla ram buai berte zinga mi kan ni zui ta zêl a ni. Tun huna kan ram a buai hle laia Pathianin amah be tura min duh dan chu Bible chhiarte, tawngtaite, inkhawmte, thlarau bo hmangaihte chauh hi ni lovin, vawiina kan mimal nunah, kan chhungkua, kan khawtlangah, kan ramah ngei hian dinna leh felna tun din hi Pathian biakna nena inhlun zawm tlat then hran theih loh a ni. Hleachhia awm te, retheihna khur atang te, chhanchhuah te hi kan tih tur a ni. Covid nineteen leh ram rorelna chi ri tak karah hian kohhran ho te leh khawtlang pawhin hma a la nasa hle a. Nuai engemaw zat sengin retheih te kan tanpui a, chhawmdawl ngai te kan chhawmdawl thin a ni. Thil tha leh ropui tak a ni. Chutih rual erawh chuan Rethea min siamtu, mipuite min awp bettu kalphung tha lo, rorelna dik lo te pawh hi kan hmachhawn zel a ngai a, kan hnam chhiah thiang lo hrim hrim a ni. Pathian biakna nun leh ram rorelna dikna leh felna hlenchhuah te mi rethei leh chanhaite ngaihsak te hi thil hrang ni lovin an inzawm tlat a, chu chu vawiina kohhran ho te pawhin kan chhunzawm zel tur, Kan rawngbâwl dan tûr Pathian kan biak dan tûr pawimawh tak a ni. Dik tak leh fel taka Pathian be tûrin vawiina Myanmar-a kohhran hote, ringtu mi mal malte hian chawna na mên lo kan hmachhawn mêk a. Pathian biak leh dikna leh felna ngainata hlen chhuha tundin hi a inzawm tlat a ni tih hre chunga nitina hun kan hman thei nân Lalpana thu malsâwm rawh se.